Helo, yy enw fi yw Mark Llewelyn Sgôn, dwi'n cyn perfformiwr yn Mega, Pobol o Cwm, fi wedi bod ar y West End yn Joseph yn y Symeon Technical a Dreamcoat a ar hyn o bryd dwi'n cynhyrchu albwm yym dwi am rhyddhau ym mis Tachwedd yym a dwi fel miliyne o bobol mas 'na dwi'n diodde gyda iselder. Yy o'n i'n mynd i neud y fideo hyn wthnos yn ôl yym ond o'n i ar y ngwre, yym ond a dweud y gwir, fi'n falch fi heb achos fi wedi cael wythnos difrifol o wael, uffernol o wael a dweud y gwir, um, ble fi wedi bod yn isel tu hwnt i'r eithaf. Fi dal yn goddau heddi, um, ond dwi am trafod y camau allan ni gymryd fel unigolyn um, neu gyda gilydd os chi'n gwylio'r fideo hyn i wneud yn siŵr bod ffordd mlaen i ni, i chi, a i uh, i wella, jyst i wneud yn siŵr bod chi'n gwella. Um, so, ie, yeah, so mae'r fideo yna'n cael ei wneud ar ôl, ar ôl wythnos gwael. Um, so, ar, uh, a dweud y gwir, dwi'n gwneud y fideo yn ar ôl cymryd camau heddiw i, i wella'n hunan. Um, felly, ie, yeah, byddwn ni'n gweud mwynhewch, ond chimod, gobeithio bod chi'n diddori yn beth sydd 'da fi i weud, a o hwnna wedyn, gobeithio bod y fideo hyn yn... mond bod fi'n helpu un person heddiw, um, bydde wedi rhoi pwrpas i'r fideo a, ac i finne siarad a trafod gyda chi.

pobl sy'n chwarae rygbi, pobl sy'n chwarae pêl-drod, pobl sy'n dda yn gwyddoniaeth, pobl hyn a'r llall, a uh, o'n i'n lygo performio. Um, fi'n credu oedd rhaid i fi wrth y meddwl bod fi'n performio flaen pawb i wneud nhw hoffi fi. A'r mwyaf o'n i'n trial performio, a mwyaf o'n i'n gythio pobl i ffwrdd. Um, a mwy o galed o'n i moyn pobl i lico fi, y galeta o'n i'n trial, a wedyn y mwy o pobl yn mynd off fi, achos o'n nhw jyst yn meddwl bod fi'n show off, sy'n digon teg, um, edrych yn ôl. Um, fi'n credu symptomau o iselder fi yw, fi'n ffindo fe'n galed i anghofio y pethau gwael dwi wedi gwneud. Um, dwi'n tuedd i ffocysu arno fe, a fi'n cofio pethau nes i 20 mlynedd yn ôl, 30 mlynedd yn ôl, um, bydde neb arall yn meddwl yn biti, ond i fi mae'n bwyta fi lan. Um, a mae pethau mas na sy'n just, sa'n gallu gadael fynd. Um, so fi'n trial ffind o strategaethau nawr i, i adael pethau fynd. Um, symptomau oedd wedi blino, llyged yn teimlo fel bod nhw'n nghyfen yn ymhen ni, um, dim egni uh, i wneud unrhyw beth, syniadau o, o ddim ond fod ar y byd ma. Um, bydden ni beth yn neud yn byd, ond se botwm coch i gael, bydde jyst yn cael gwared fi a bydde neb yn cael los. Um, bydde ni wedi gwythio fe. Um, a ffili jyst cario mlaen, da, fod yn fi. Um,

ym mhen i meddwl gormod, yym meddwl gormod ambiti i'r dyfodol, dim byw yn y man a'r lle, beth yw'r pwynt o bywyd, fi mond mynd i marw anyway pan fi'n hynach, sa moyn heneiddio, yym fi 'di roi los i hon, i hwn, yym fi 'di ypseto hwn, hon, gor-sensitif, yym ie so dyna'r sy- symptomau a be wnes i yw yym wel be ddaeth mam yw daeth y doctor mas i weld fi a yym o'n i ar meddyginiaeth. Mae hanes o iselder yn yn nheulu i, yym a fi'n credu fi ryw fath o gynnyrch o o hwnna. Yn anffodus, weithiau mae pobl yn mynd trwyddo yym digwyddiadau yym sy'n achosi iselder a ma' hwnna'n iawn a gellwn nhw ddod mas yr ochr arall 'da fi fi'n credu falle bod elfen cemegol yym sydd just ddim yn gadael fi fod yn hapus. Um, yeah, so dyna fe. Fi wedi trial, yn anffodus i fi, um, dwi wedi bod yn ormod o sceptic. Um, pan nes i torri lawr a hyn a'r llall, o'n i'n um, ffordd i fod yn athro a oedd popeth oedd yn cael ei gynnig ar y pryd, a ch'mod ni'n siarad ugain mlynedd yn ôl, yym os nad yn fwy, yym oedd ddim, wel i fi de falle o'n i ddim yn ymwybodol o fe, ond oedd ddim yym llinell cym- llinellau cymorth mas 'na i helpu, yym a 'da hwnna yym oedd e dim ond yr unig beth oedd ar ga'l oedd e rhwng oriau gwitho, a so o'n i'n colli gwaith o'n i ddim yn cael ei dalu so os o'n i ddim yn cael ei dalu o'n i'n ffili edrych ar ôl teulu so oedd pethe fel 'a. Fi 'di trial cwpwl o bethe on' fi rili ddim wedi ffindo'r peth iawn i wella i fi. Yym un peth s- sy wirioneddol wedi gwitho i fi yym fi 'di colli ffordd tymed bach yn hwn yw yym cadw'n heini yym colles i stôn a hanner blwyddyn dwetha yn yr lock- yn lockdown a bita'n iach, cysgu a hyn a'r llall. A'r problem sydd 'da hwnna ddo yw ydy mae'n galed i i ffindo amser oherwydd y swydd ond um, fi'n credu beth mae lot yn ei wneud os mae selder 'da ni yw ni'n cyrraedd rhyw fath o bwynt ble ni'n meddwl ni'n iawn a ni wedi gwella'n hunain, we're cured, uh, a wedyn um,

fi wedi cael help, fi wedi gweld doctor, fi ar um, meddyginiaeth o'r enw Deloxetine. Um, beth sy'n rhaid fi wneud nawr? Mae rhaid fi fy nôl a ail weld os mae hwnna'n gweithio i fi. A ar hyn o bryd, dwi e ddim yn teimlo fel bod e. Um, ond ie, yeah, fi'n mynd i'r doctor, yn ei cael check-ups a chymod, um, touch base, so to speak. Um, fi'n cael dyddiau da, fi'n cael dyddiau gwael. Mae... Um, Mae hwnna'n cwestiwn galed sut dwi'n ymwybdod fi. Um, os fi'n fod yn hollol onest, Ian. um, cymorth, uh, ffrindiau o gwmpas, um, teulu mwy, mwy na unrhyw beth, um, a siarad i nhw. Bod yn agored gyda, gyda pobl yn biti iselder. Um, ond ie, yeah, sa'i yn, sa'i yn ymdopi. Fi'n, mae ochr fi, uh, ochr o finne yn cario ymlaen gyda gwyn ar y ngwyneb, a tu ôl y mwgwd fi'n sgrechen, bod fi moyn help. Uh, a mae hwn wedi a bod fel hyn am ugain mlynedd neu fwy. Fi'n cadw gweud ugain mlynedd neu, neu fwy. A fi jyst yn ffodus bod da fi tipyn i fyw amdano. Um, a mwy bwysig, nawr fi'n deall bod rhaid i fi fyw i fi. Um, am rhaid fi wella'n hunan. Achos os nag i fi'n gwella'n hunan, sy'n ni'n mynd i cael y gorau o fi, a dwi'n meddwl ddim yn deg ar unrhyw un, yn wedi yn hunan. Um, Be sy'n cael fi trwyddo'r dydd yw fi'n fi cyfansoddi ar gyfer ambiti profiadau. Um, so mae hwnna'n rhyw fath o therapi ble fi lli ysgrifennu lawr beth fi wedi bod trwyddo, um, beth fi'n mynd trwyddo, beth fi'n gobeithio sy'n mynd i ddigwydd yn y byd, um, beth sy'n mynd i ddigwydd mewn bywyd. So ie, yeah, so fi'n Dwi'n ffindo hobi, um, rhyw fath o dalent gobeithio, a wedyn fi'n uh, mynd ati, a mae hwnna'n just yn gadael fi dianc. Um, mae yna pethau mas yna, sa'n moyn i'r fideo yn fod yn negatif, fi just moyn gweld bod chi, bo chi allu gweld bod pawb yn mynd trwyddo fe. Um, ar dyddiau da, mi fyddai wedi siarad â rhywun, mi fyddai wedi gallu siarad yn hunan yn fwy um, na unrhyw beth. Um, mi fydda i gallu canolbwyntio ar, ar y pethau da yn y mywyd i, uh, gwneud rhestr o pethau da, a wedyn, um, yeah, canolbwyntio ar hwnna, mae hwnna'n cael fi trwyddo. Um, yeah, so, na'r, na na gwir yn biti'r peth, oeddi fi'n ymdopi, dim ond just, felly, dim ond just. Is the portrayal mor galed? Paid a becso beth mae pobl yn meddwl ambiti ti. Byd dy hunan. Dim ond un um, safle sy'n bwysig. Dim ond un opinion sy'n bwysig, opinion ti. A, ie, yeah, stopa, stopa becso gormod. Ond anffodus, um, nes i ddim na. Um, Os chi'n stryglan mas na siaradwch. Siaradwch. Edrychwch am help. A mae'n rhywbeth i'n gweud, gweud wrthyn hunan, a dweud y gwir, y cwestiwn hyn, mae'n wedi be bydden ni'n gweud wrthyn hunan pan o'n i'n fancach. Mae'n rhywbeth mae rhaid i fi weud wrtho fi nawr. Um, heddiw fi wedi cysylltu â CAM, Campaign Against uh, Living Miserably. Um, fi wedi cysylltu â Relate, Um, achos beth sy'n rhaid i ni sylweddoli rhain ag yr aselder yw dyn ni ddim ond yn effeithio so ni'n so ni effeithio jyst arno ni, ni'n ni, ni effeithio ar pawb o'r o gwmpas ni. Mor galed yw ei ni, a mae iselder yn clefyd hunanol, y mwy galed i pobl sy'n o gwmpas ni, i mamau ni, partneriaid ni, a plant ni i i weld pan ni lawr achos ma' nhw'n gwybod sim lot ma' nhw'n gallu neud ambiti fe. Dim ond ni sy'n gallu sorto fe mas. Um, siaradwch dy ffrindie, sylweddolwch un bywyd sydd 'da ni a ma' raid ni neud y gore o fe. Um, a sim byd yn gwella wrth iste lawr a neud dim byd. A o'n i'n gobeithio bod pethau'n gwella yym a hefyd bod angen help gyson. Yym os. Fi'n credu mae lot well na beth oedd arfer fod. Yym fi'n credu mae rhaid i ni edrych ar beth sy'n be sy'n dda nawr yw ni'n edrych ar plant sy'n diodde', 'dyn ni ddim jyst yn brwsio fe o dan y carped a gweud o hormones neu hyn a'r llall neu o plentyn dewn nhw mas a fe tyfu nhw mas a fe hyn a'r llall. Um, so ni'n edrych ar ein hunan pan o'n i'n 14, 15, ges i smotie, um, un dwy fan hyn, wedi cyfro fe. Um, a pan o'n i'n 14, 15, o'n i'n rhoi foundation arno. O'n i'n cyfro make-up, a rhaid casau y ffordd o'n i'n edrych. O'n i'n casau ffordd o'n i'n bihafio, o'n i'n cwmpo mas 'da fy hunan yn 'y mhen i ambiti ffordd i fihafio a ffordd i stopo fe. A yym a o'dd neb wedi cymryd fi un ochor a gweud dere ca'l chat. Ch'mo' ni'n gweld plant sy'n stryglan gyda lefele A, tygau Yym, aroliade, mae mhlant i'n mynd trwy ddaroliade, wel o'n nhw wedi a oedd yy oedd yy stress levels nhw, anxiety levels nhw l- o'n nhw lan fan hyn a o'n i ddim yn gwybod beth, wel na, o'n i'n gwybod beth i wneud, o'n i'n nau nhw, o'n i'n helpu, o'n i'n o'n i'n rhoi cwtsh a gweud paid â becso. A 'na beth 'na beth yw gyfrinach iselder, stopa becso. Yym, ma' lot o bobl yn dod lan i fi a gweud o ti'n actor, ti ffili ca'l ma' raid fod y hunan werth arnot ti, you've got to have this confidence, ond y problem yw gyda acto a pethe fel 'a a canu yw ma' 'da ti sgript, ma' 'da ti geirie, ma' 'da ti pethe ble ti gallu ti'n gwbod os ti'n ca'l y ferch ar y diwedd yym a hyn a'r llall a ti'n ca'l pobol i weud wrthot ti os ti'n neud swydd t- os ti'n neud jobyn dda yym 'da ni fel fel pobol 'da iselder yym Sim, sim siart i gael i weud os ni'n neud yn dda. Fi'n credu mae dynion felly yn stryglan, sy'n nhw'n cael ymwaith, ond beth yw'r problem yw mae dynion yn cael yr man up syndrome hyn, uh, ble mae rhaid yn nhw uh, neu ble maen nhw'n meddwl bod rhaid nhw ddod trwyddo'r peth heb unrhyw broblem. Um, a sy'n awr dyn nhw'n siarad ambiti fe. Nawr, fi'n mynd i fod yn hollol agored fan hyn, a sa'i rioed wedi gweud hwn wrth o neb, ond um, mae iselder wedi effeithio finne uh, o fewn um, fy mywyd rhywiol. Um, mae lle ta'r meddygyniaeth, mae lle gael bod yn side effect. a dyna ble mae dynion fi'n credu yn dioddau. So fi'n mynd i fod yn hollol agored am beth yw e nawr. Fi'n stryglan. A um, weithiau mae popeth yn iawn, weithiau dyna ddim. Weithiau mae eisiau tablau bach arna i i, i helpu, felly mae'n weithiau dim. Os mae rhywun mae'n pigo arna fi arno hwnna, dim problem, go for it. Um, achos well da ni bod fi'n troi rhywun yn gweud, sylch ar ben eich hunan. Um, Mae fe'n digwydd i ni. Dyw e ddim yn neud ni unrhyw llai o ddyn. Mae jyst yn meddwl... Mae fel diabetes, mae fel high blood pressure, mae fe fel angina, mae fe fel dwm i gliw. Sim un o ni'n berffeth. Yym. mae un fi wedi dod mlan yn tra bo' fi'n wedi mynd yn hynach achos fi'n credu y meddygynieth a'r iselder yym so ie so fi jyst yn rhoi e mas 'na ma' dynion gallu stryglan fel 'a ma'r yy ma'r achos hyn o angen fod yn ddyn yy yn yn galed so a wedyn pan chi ffili bod yn ddyn unrhyw man, dim hyd yn oed yn yr ystafell gwely, mae hwnna'n gallu effeithio ni fyd. Um, mae'n iawn i lefen, mae'n iawn i ofyn am help, mae'n iawn i moyn hyg off, off mam. Rili really iawn i gael moyn hyg off mam, neu pwy bynnag sy'n agos i chi. Um, A mae'n iawn i wneud hwn. Mae'n iawn i gweud sa'n iawn. Um, it's okay to not be okay. So, ie, yeah, so, ond beth fi'n gwybod yw, fi di roi camau yn lle, yn ei le, i wella. A na beth sy'n eisiau rhan yw gobeith. Gobeith. Just gwedwch y gair yna, gobeith. Mae well i ddod. Mae well i ddod. A weithiau mae rhaid i chi jyst agor llygad a gweld beth sydd o gwmpas chi. A sylwi, mae well wedi cyrraedd. A chi'n byw bywyd oce. Okay. Uh, ydy'r pandemig wedi effeithio fi? Na. So'r pandemig wedi effeithio fi o gwbl. Um, fi wedi bod yn ffodus. Um, weithiau gyda iselder m'angen amser mas m'ishe brêc o'r byd yym so pan stopodd y byd stopes i stopes i poeni yym o'dd ddim raid fi weld unrhyw un o'dd ddim raid i fi bihafio unrhyw ffordd sbeshal yym a fel dygwyddodd e nes i cymryd y pandemig fel amser i wella'n hunan yym beth beth yw'r problem 'da fi? falle bod... Sa i'n gallu siarad am unrhyw un arall, y problem 'da fi yw rhoi'r ffasâd hyn arno o flaen pobl, yym bo' fi wastad yn hapus, bo' fi wastad yn jocan, bo' fi wastad yn neud hyn a'r llall. So pan stopodd y byd, cymres i brêc fach, a o'dd e'n not too bad. a dweud y gwir, cymryd sy'n amser i weithio arni hunan. Um, pan dechreuodd y byd lan to, anghofias i weithio arni hunan. A na pryd o'n i'n dioddau. Yym, odi ma'r p- ma'r yy iselder wedi effeithio ar yym ar fy ngyrfa fel perfformiwr yym nath e effeithio ar 'y ngyrfa fel athro 'fyd. Yym fel perfformiwr ges i performance anxiety yy dim sbel yn ôl, biti tair peder mlynedd yn ôl o'n i'n canu mewn band a yy fi'n credu New Year's Eve, os o'n i'n ca'l 'yn ngeiriau fi'n credu yn Gymrag yym gyda beth sy'n llwyth o bobl nawr, oh, 300 felly ar band. Um, o'n i ffili goddau y syniad o fod ar lwyfan gyda pobl yn gwylio arno fi, achos ni'n poeni am beth i methu canu, methu performio, methu wneud hyn a'r llall. O'n i just ffili, o'n i ffili gallu gwely fi. Um, nath e effeithio pan o'n i yn pobol cwm achos o'n i ddim yn siarad yn biti fe. Um, nath e effeithio ar uh, yngyrfa yn gwaith pryd oedd rhaid angen amser off achos stres. Um, uh, pan, pan o'n i'n dysgu. Um, a dwi'n gwir mae'n effeithio ar popeth. Na beth rhaid ni sylweddoli yw mae iselder yn effeithio ar popeth, a um, yn anffodus. Um, felly na pam mae'n bwysig i ni cael yr help i ffocysu ar y dyfodol, i ffocysu ar, wel, dim ond just y dyfodol, i ffocysu ar nawr, um, i ffocysu ar help ar gyfer y dyfodol, a, uh, yeah, so mae'n effeithio ar popeth. Oce, yym, fi'n credu fi 'di bod tamaid bach yn isel, a fi'n sori os chi 'di gweld ochr gwael o hyn, ond be fi'n trio trosglwyddo fan hyn yw, hyd yn o'd ar nwytha, ma' 'na came, a be sy'n bwysig yw heddi chi 'di gweld dyn, sy 'di rhoi strategaethau ni wedi dechrau ar y cam cyntaf yna i helpu a gobeithio lawr y lein mewn mis neu ddwy gallai ffilmo eto a neu wneud podcast neu rhywbeth yn biti um, y camau dwi'n ei gymryd. Fi mo'n helpu. So, fi'n teimlo'n lot fwy positif heddi o dw, mae dagred a fi rhywle yn syc yna i, ond um, yeah, fi wedi dechrau heddi ar y, ar y tywydd cywir. A gobeithio bydd um, pethau'n gweithio mas. So, um, a bod pobl yn mynd i cael y gorau fi na. Fi, ne, fi'n fi mynd i cael y gorau allan na i. Um, so, ie, yeah, so fi wedi ymestyn mas i cael help o bobl, uh, o ffrindiau, o sianteithiau, grwpiau mas yna. Um, Ond yr un peth, fi... byddai wastad yn wneud y cerddoriaeth. Fi 'di ysgrifennu deg can albwm ar y ffordd mas, shameless plug, yy o'r enw un naw dau chwech, yy mis Tachwedd ar y mewnblwyddyn. So, ie, ma' cerddoriaeth wedi helpu achos beth be' sy'n bwysig yw mae gallu chi gallu ysgrifennu rhestr, chi gallu ca'l gwared emosiyne, teimlade, chi gallu gell cân fod ryw fath o jar ble chi'n rhoi be- popeth sy' 'di digwydd i chi yn y jar a cau e. neu bod chi'n cael yr emosiynau mas 'na, achos mae boteli popeth mewn um, ddim yn helpu. So mae cerddoriaeth yw, yw uh, yn allbwn ni, allan ni weid. Dyna, dyna ble mae pethau mynd. Um, a dyna ble, pan fi'n clywed can newid, dyna ble fi'n dod yn fyw, a dyna ble fi'n cael yr ysbrydolaeth yna. Oeddi mae merched fi'n ysbrydoli fi gario mlaen, mae'n heili'n ysbrydoli fi gario mlaen. Um, So, ie. Yeah. A ma' cerddoriaeth wedi helpu. Ma' perfformio yn helpu fi. Fi 'di dod drosodd performance anxiety yn nawr achos yym beth oedd y problem 'da hwnna oedd o'n i'n perfformio o'n i'n ca'l yr adulation yy y clod a wedyn oedd e'n stopo ond beth fi 'di sylwi a beth ma' raid i fi sylwi yw mae'n iawn jyst fod yn Mark Scorn. Dim marc poen perfformiwr, a dim marc mega, dim marc arwybodau'r West End, marc sgôn, athro, mae hwnna'n cwl. A wedyn, beth fi'n gweld gyda cyddoriaeth fi'n rhoi mas, fi, mae hwnna'n ffordd fi o helpu pobl, ffordd fi'n perfformio, hyd bod pobl yn cael 90 munud o, o rhyw fath o mwynhad allan o fy perfformio. Fi'n mwynhad y llefydd o pobl jyst yn anfon fi t'mod tomatos a doretti. Yym so ie m- so ma' cerddorieth ond ond fi yw hwnna falle bo' cerdded fi newydd dechre open water swimming hefyd ma' hwnna'n ardderchog sai 'di teimlo mor fyw yn fy mywyd a mynd i nofio lawr y North Beach yn Tenby. Yym fi dechre hwnna dechre sgipo 'to bita'n iawn yym siarad so be' bynnag sy'n sy'n bwysig i chi cael hwnna mas na. Um, gyddoriaeth yn gweithio i fi, ffofformio yn gweithio i fi, ffindo'r cod na, cael y gyddoriaeth mas na, unrhyw beth sydd da fi i weid, um, mae hwnna'n rili really helpu fi. Ond i chi, felly, taw, taw darn o farddoniaeth, ysgrifennu stori, uh, just canu yn y cawod, um, modelu, uh, peinto. Sym rhaid fe fod yn uh, wedi cael ei seilio ar, ar, ar celf. Lle fod yn cerdded, nofio, rygbi, amser gyda plant, um, pobi, hyn a llall. Ffindiwch beth sy'n gweithio i chi, a wedyn bych chi'n oreit. Um, o di a na di. Fi wastad yn... Uh, e, eblaw am yr achos na ble ges i performance anxiety ar lwyfan fi wastad yn teimlo uh, yn fyw. Ond y problem da hwnna yw um, na ger Mark Sgwn gwir yw hwnna. Um, be maen nhw'n cael am fyna yw rhyw fath o persona o, o finne. Um, ma' bod ar llwyfan, ma' ca'l sgript a hyn a'r llall yn yn gadel i fi ddianc, so hwnna yw'r yw'r man ble fi'n achos yy b- ble fi'n diodde 'da yym bo' fi ffili neud hwnna, ond ar yr achos arall mae 'di roi amser i fi trial gwitho ar 'yn hunan, wi jyst moyn gweud o fewn y blwyddyn dwetha, fi 'di methu. Um, ges i byddu pum mis o, o gwella'n hunan, a bod popeth yn alright, ond yn y flwyddyn diwetha, gyda a, y byd yn dechrau lan to, fi wedi methu. Um, a fi wedi gadael pobl lawr, fi wedi gadael hunan lawr. Ond, y gair bwysig yw maddeiant. Maddeiant. A ma' rai' chi ddadde eich hunan. Fi 'di methu ond fi'n madde i'n hunan. Achos os nag 'yf fi'n madde i'n hunan fi dim ond mynd i sbeirilo lawr. So yym ie fi 'di madde i'n hunan. A 'da hwnna when you forgive yourself others will forgive. A ma' rheina sy ddim am adde, so nhw werth, so nhw o bwys i chi. Um, so, methu perfformio wedi effeithio arna i, dim ond am yr gallu dianc. Um, a dwi wedi rhoi amser i fi ffocysu ar yn hunan, odi, a nawr fi'n gweld bod eisiau help arna i. Ble o'n i arfer meddwl fi'n oce okay nawr, ond y ffaith yw, bydd wastad eisiau help arna i. Be allen ni ychwanegu i helpu? Mae lot i fyw amdano mas yna. A felly, dyw e ddim yn teimlo fel bod lot i fyw amdano, felly bod chi'n meddwl bod chi'n cael popeth yn wrong. Ond mae pethau mas yna um, mae rhaid i chi edrych mlaen i. Um, Mae pob anadl werth... wel, mae'n briceless yn dyw e? A i chi, mae'n priceless i pobl o gwmpas chi. A dyn ni ddim wastad yn gweld hwnna. Um, weithiau ni jyst yn meddwl bydd y byd yn well off hebddo fi. Fi wedi llwyddo Pwsio rhywun i ffwrdd wythnos hyn achos maen nhw'n well off hebddo fi. Ond y ffaith yw, na. Maen nhw'n well gyda fersiwn gorau fi. Y fersiwn sy'n cael help. Y fersiwn sy'n um, sy'n siarad, sy'n delio gyda pethau, sy'n cael strategaethau ymdopi cywir, a sy'n ffindo, ffindo hunan werth. Doi peth fi moyn chi cael mas o hwn. Hunan werth. Os heb hunan werth, so chi'n mynd i so chi'n mynd i ddechrau gwella. Mae rhaid i chi sylwi mae yna bwrpas i chi ar y byd yma, mae yna werth i chi fi bod ar y byd yma. Dim jyst i bobl arall ond i chi. a maddeuant. Derbyn, plîs derbyn, na fyddwch wystod yn hapus. Na fyddwch wystod y fersiwn gore ohonoch chi. Chi ffili newid y, y gorffennol. Chi ffili newid y gorffennol. Os chi'n dyfaru am rhywbeth, am colli rhywun, am abseto rhywun, sy'n byd chi lli wneud i newid e. Ond be chi'n lli newid yw chi. A falle bod chi wedi colli cariad neu falle bod chi wedi colli'r cyfle i am y bywyd o'ch chi'n meddwl oedd angen arnoch chi. Ond mae da chi gyfle i byw bywyd arbennig o dda. Ie. Yeah. Fi'n credu. So diolch am wrando. Gobeithio bod fi ddim wedi bod yn rhy serious. Siwr o fod. Um, gobeithio bod chi wedi gweld bod pobl chi weithiau yn gweld ar ei orau. Mae'n iawn i weld nhw ar y gweitha. Um, so diolch am eich amser. Please cysylltwch a cawch help. Pidwch â dioddau ar ben eich hunan. Sy'n byd da yn dod o dioddau ar ben eich hunan.